Essalowmaleýkim ildeşler, ildeşler ine şu gün on sekinji mart Eýran urşy boýunça soňky habarlar. Onsoň ildeşler birinji bilen wajyp habarlardan başlasak şu düýn Yzraýylyň hökümedi ondan soň şu Amerikadaky CNN media gruppanyň aýtmagyna görä Yzraýyl düýn şu Eýrana raketanyň üsti bilen Eýranyň öňki lideriniň sag eli Ali Larjanini öldüripdirler. Onsoň ildeşlerden näme üçin wajyp bu habar? Eger bilýän bolsaňyz, şu Eýranda olarda näme sistema iki bölüm. Olarda prezident hem bar we olarda dini gruppa bar. Şu dini liderleri bar, şu din din boýunça olarda näme polisiýa, milisiýa toparlary hem bar. Onsoň şu Ali Larjani Şu öňki dini lideri öldürileninden soň şu de fakto Eýrany dolandyrýan adam diýip şu CNN habar berýär. Onda diýmek düýn Izraýyl şu Ali Larjanini öldüren bolsa onda bu gün sorag çykýar näme şu wagt Eýrany kim dolandyrýar. Hawa prezident bar ýöne prezidentiň onuň güýji onuň edip bilýän işleri çäklendirilen esasy güýç Şo dini liderde we ikinji şo dini toparyň topardaky şo milisiýa we waýenlerde. Soň Ali Larjani belli bir derejede defakto şolaryň lideridi. Indi ol öldürilen bolsa, şu wagt Eýrany kim dolandyryar? Edil şu wagt ýylyşyr bu hakynda hiç hili habar ýok. Nesip bolsa geljekde habar bolanda çykyş ederin we aýdaryn. Onsoň ikinji habar ýylyşlar Hürmüz bogazy boýunça. Eger bilýän bolsaňyz Eýran uruş başlandan bäri şo Hürmüz bogazyny ýapdy we Hürmüz bogazy o dünýä şo öňem aýdylyp geçildi. Şo dünýä satylýan nebtiň ýigrimi prosenti Hürmüz bogazyndan geçjek. Onda diýmek eger sen şo näme bogazy ýapsaň Amerikanyň ekonomikasy, Yzraýylyň ekonomikasy we Ýewropanyň ekonomikasy näme ýitgi alýar. Olardaky benzin galýar. ýa-da eýsem transportation ýa-da islendik bir operasiýa olaň näme bahasy galýar dogrymy? Soň Eýran şu uruş başlandan bäri şu bogazy ýapdy. Soň indi geçen hepde Amerikanyň prezidenti Tramp ol şu öz NATO gruppasyna we Ýewropa ýurtlaryna haýyş edip, jaň edip aýdypdyr, ine sizem öz waýennilerňizi alyň, siz esgerleriňizi, harbylaryňyzy alyň, Biz üýşüp Hürmüz bogazyna gideli we şu bogazy näme açaly diýip. Onsoň hemme ýurtlar birleşer oňa ýok diýipdirler. Germaniýa, Fransiýa, Beýik Britaniýa, Kanada, Ýaponiýa ýa-da Koreýa olaň hiçisem goşulman. Ony belli bir derejede näme bu uruşda Eýran urşunda Amerika we Izraýyl näme ýeke galýar. Ine görşüňiz ýaly beýleki ýurtlaram kän bir amerikan tarapynda goşulasy geler. Onsoň ýene bir belli bir derejede Türkmenistan üçin wajyp habar ýyleşse, şo Türkmenistandaky biziň ildeşlerimiziň Türkmenistanyň içinden ýazmaklaryna görä, aýtmaklaryna görä, şo Türkmenistandaky gök önümliň, çilimiň bahasy, esasan hem Eýrandan gelýän şo produksiýanyň bahasy galmagyny dowam etýär. Onsoň şolaryň içinde soraýar köplenç ine haçan Eýran urşy gutararda diýip sorap, meň pikirimçe Ýeşler ýakyn wagtda uruş gutarmaýar, şoň üçin näme bir biliňizi berip guşaň. Ondan soň Ýeşler indiki habar şu Izraýyl bilen Liwandaky uruş güýçlenmegini dowam etýär. Izraýyl şu geçen günlerde indi Liwana öz goşunyny salýandygy hakynda yglan etdi, onda diýmek şol Näme, şo Yzraýylyň aýtmagyna görä, olar Liwandaky günorta topary öz eline geçirerler we şo ýerden Liwanyň içindäki Eýrany gollaýan Hezbolla toparyny aýyrmakçy. Sebäbi bilýän bolsaňyz, Hezbolla topary şu Eýrandaky uruş başlandan soň Yzraýylyň demirgazyk bölegine raketa atmaklaryny dowam etdiler. Ondan soň şo Yzraýylyň hökümeti bolýar. Onda biz Liwana öz goşunymyzy salarys diýip şo yglan etdi we ol başlady. Şo Liwandaky uruşam başlady diýşi. Hawa. Ondan elleşlerini iň soňky şu şu günki habarymyzy jemlesek, şol geçen gezek aýdypdym, indi Amerika Eýrana esger salmak planlaşdyrýarlar diýdim. Ol habar boýunça soň soň hiçilik näme habar çykmady. Hawa, Ýaponiýadan şu Eýranyň töweregine giden amerikan soldatlary bardy şo taýt, ýöne ondan soň kän Amerika tarapyndan kän hereket ýok. Kän şu goşun salmak zat boýunça-da hiçilik habar çykanok. Ýöne uruş dowam etýär. Raketalar atylýar we gynansak-da bir giden adamam öldürilýär. Şoň üçin näme, özüňizi goraň ýyllaçlar, hawa, nesip bolsa, geljekki habarlarymyzda ýene görüşýänçik.